Ko whakaaro rānei koe, he aha te āhua o te kite i tō whenua, o maunga, o awa, me o roto mai i te rangi? Hei te wā tuatahi ka kite tātou i tō tātou tūrangawaewae wairua. Parere tahi tātou i tōku pepeha mā ngā matatopa hei tūhura i tō tātou kāinga whakamīharo o Aotearoa. Ka ako tātou i ngā ingoa rerekē o ngā maunga, ngā awa, ngā waiata, me te hītori hoki. Atu i ngā wāhi motuhake e whakaatu ana ko wai tātou hei Māori. Ka tūhura tātou i ngā kokonga katoa o tō tātou whenua. Haere mai, kia rere tahi i tōku pepeha. Kia ora! Ko Monoa taumata o te rā paketoke ingoa. Nau mai ki taku papa kāinga. Come fly my pepeha! Ko Tuwharetoa te iwi, ko Tauhara te maunga. Ko Taipō-nui-ātea te moana. Ko Tut Te Mahuta te hapū. Ko Pākira te wharepuni. Ko Hinearo te wharekai. Ko Pākira te tangata. Ko Waitahanui te papakāinga. Tihei mauri ora atu. I tēnei hōtaka, Ka tūhura mai a Monoa i ētahi kōrero mō tōna maunga i Taupō. Ka tae anō hoki mātou ki tōnā marae. Kōrero mai a Monoa i ētahi pūrākau hītori mā i tōna iwi o Ngāti Tūwharetoa me te ātaahuatanga o te moana o Taupō. E haere ake nei i tēnei hōtaka. Karawhiua, pēh! Ka kuhu a Monoa i ngā mōhiti mātātopa motuhake. Ā, ka wheako ia i te rere i tōna whenua, Taurikura. Ā te whānau, whānau harikoa, whānau kapa haka, ki aku whakaaro, pai ki a rātou te haere tāwāhi. Ko taku mama ko Raiha, wahine Rumarie, wahine Takoro Ukulele ia. Ko taku papa, Mata Waitama, he papa kapa haka, kapa haka ia o te wa. Ko taku teina a Te Hani, kaingakau ia ki te kai me te moe. A ko aku tino mea no Tuwharetoa, ko te moana me aku whanaunga. Ko ō mātou mahi, ko te kaukau, tākaro, kimikimi hunahuna, ētahi wā ka hanga whare mai ngā rākau, roto i te ngahere, āe, ko aku tino wāhi nō Taupō, ko Tapuaeharuru, Taharepa nā ngā wai mahana, kei korā te tuohu o Ngātoroirangi. Ko Taharepa he wāhi māka riri rawa, kātahi ka mahana te wai. Ko Te Kōpua Awarau, he ōrite. ki te manawa i roto i Te Tai Tangata, engari nō Te Ika-a-Māui. Nō reira, ko Taupō-nui-a-Tia te manawa o Te Ika-a-Māui, ko ngā awa, ngā ia rere i roto i a mātou ngā tangata. Ko aku tino o aku mahi katoa, ko te poiwhana, he kēmu pārekareka, pai mō te korikori tinana, me ko aku tino kaitākaro, ko Ronaldo, nā tana tere, ana pūkenga, tana pekepeke. Tino tāroaroa. A muri i aku kemu poiwhana, ka haere matou ki te atea, ka kite koe nga awa katoa, mai i to matou moana, Taupō-nui-a-Tia, e rere ana. Ko aku tino pūrākau, ko Te Reihi o Rangitāiki me o Waikato. I tīmata Te Reihi mai a Tapuaiharuru ki te Moana-nui-ā-Kiwa, ko Te Awa Hianga, ko Rangipaki, ko te awa whakahīhī o Waikato. Nō reira, tō mātou moana tauponuiatia, ko tērā te manawa o ngā awa, ngā ia rere i roto i a koe. He manawa tuku i toto. Ko taku tino whakataukī, ko Tūwharetoa waewae rākau. Ko te tikanga o te kōrero o te oma tere o Tūwharetoa, pai ki ai te omaoma, tino tere hoki ahau. Ko te tikanga o Taihara, tiaki ngā maunga nō konei, tiaki ana tamariki me tana aroha nō Pīhanga. Ko ana tamariki he mahanga, tētahi maunga namu kei Tūrangi, tētahi kei Taupo nei. Ko taku tino manu ko te tī waiwaka, pai ki ngā hākinakina, pērā ki ahau. Tino huianga, me tino pai ki te whakarautaki. Ko tērā te manu tino rite ki ahau. Ki aku whakaaro, ka kitea e te maha ngā manu ki Tauhara, ka kitea e Mamaoa ngā wāhi kaukau. Kua tae ki te wā, kia rere ai taku pepeha! Karawhiua! Baa! Wau!

E te hare ki hea? Nā nei. Kua hare ki te pai mataaho i te hare. Kei te hoki ki te wharepuni i huri, oh, kua huri anō. Kei te hoki ki te wharepuni, ko Pakira te wharepuni, a, ko Hinearo. Te wharekai. Ooh. Ko te atahuatanga te atahua. Holy, tata tera.

Huh. Ok, kore. Kitea te atahuatanga o taku marae. Ka tae anu ai kua kite te tuari, kare anu ai kua paku kite, me kitea te ataahua mai i runga i nga rangitūhaha. I tēnei rā, i ako mātou i te ingoa o te maunga motuhake i konei, i Taupō, ko Tauhara. I tae mātou ki te marae o Monoa, kei ngā tahataha ataahua o te moana o Taupō. Ko Pākira. I ako anō hoki mātou i tāna aroha nui ki tōna whānau, tōna iwi, me te tākoro poiwhana me ōna hoa ki te pūtake o tōna maunga i Taupō. Tēnā koutou i rere ai taku pepeha. Ka kite. Haere mai.